Xewani eka dyondzo ya namuntlha hi ta va hi karhi hi vulavula hi leswi munhu a faneleke ku swi tekela enhlokweni loko a karhi a tsala xitsalwana xa Xitsonga. Swa boha leswaku xitshuriwa xin'wana na xin'wana lexi u nga ta xi tsala xi va xi ri na mepe wa miehleketo kumbe leswi hi ririmi ra Xinghezi va ngo i mind map. Mind map ya wena yi fanele yi va yi ri na nhlokomhaka leyi u nga yi hlawula. Ku endlela leswaku u nga kanganyiseki ndzi tsundzuxa vadyondzi leswaku tinhlokomhaka-ntsongo, a ti vi ti ringana na ntsengo wa tindzimana kumbe tipharagrafu. Leswi swi ta ku pfuna leswaku u kota ku landzelerisisa leswi u nga swi pulana. Tekela leswi enhlokweni, Mepe wa miehleketo wu va wu ri na pheji ya yona wu ri woxe, kasi ku andlala ku sungula eka pheji yintshwa. Nhlokomhaka ya xitsalwana. Loko u tsala nhlokomhaka ya wena hi maletere lamatsongo, swa boha leswaku u khwatihata. U fanele u andalayina nhlokomhaka ya wena loko ku ri ku u tsale hi maletere lamatsongo. Kasi loko u tsala hi maletere lamakulu, swa boha leswaku u nga khwatihati. U nga khwatihati loko wo tsala nhloko-mhaka ya wena hi maletere lamakulu. Nhloko-mhaka ya wena, tanihi xivulwa xihi hambi xihi, yi boheka ku sungula hi letere lerikulu ivi yi gimeta hi hiko kumbe full stop emakumu. Hlawula nhloko-mhaka yin'we eka leto tala leti va nga ku nyika tona ivi u tsala xitsalwana ha yona. U hlawula nhlokomhaka leyi u yi twisisaka ku tlula hinkwato ku nga ri leyi u yi tsakelaka. Xana hi kwihi ku hambana? Nhlokomhaka leyi u yi twisisaka ku tlula hinkwato hi leyi u nga na tipoyinti to tala kumbe timhaka to tala to hambana-hambana leti u nga vulavulaka hi tona, kasi nhlokomhaka leyi u yi tsakelaka hi leyi yi ku nyanyulaka kumbe xana u nga na mbitsi na yona u lavaka ku twiwa ehenhla ka mhaka yo karhi kambe u ri hava swo swi vula? Papalata ku teka nhlokomhaka leyi u yi tsakelaka. Hlawula nhlokomhaka leyi u yi twisisaka hi ku va u ri na swo tala swo swi vula. Loko se u tsala ku andlala, Tsala nakambe nhlokomhaka ehenhla ka pheji na nomboro ya nhlokomhaka yaleyo ivi u khwatihata loko u tsale hi maletere lamatsongo ivi u nga khwatihati loko u tsale hi maletere lamakulu. Sungula xivulwa hi letere lerikulu u vekela hiko emakumu. Eka xitsalwana xa ndzungulo ku na xihoxo lexi vadyondzi va talaka ku xi endla. Xikombiso, a ku ri ti sweswo a swi pfumeleriwanga hikuva loko ho hlaya hi Xitsonga hi yisa emahlweni hi ta hetelela hi ku a ku ri ti 8 Kasi leswi nga fanela hi leswi landzelaka, A ku ri siku ra nhungu hi n'hweti ya Sunguti. U nga ka u nga vuli u ku, A ku ri ti nhungu. Hikokwalaho, loko u tsala, tsala leswaku A ku ri siku ra vunhungu. A ku ri siku ra vunkombo. Loko u tsala xitsalwana, tsala ku suka emasungulweni ya pheji ku fika emakumu ya yona, ku nga vi na mavangwa emahetelelweni ya pheji hambi ku ri emasungulweni ya yona. Loko rito ri nga heleli emakumu ya pheji, xiphemu xo sungula lexi tsemiwaka a xi heteleli hi xitwari, switwari hi vula a, e, i, o na u, ivi xi landzela hi xiboho. Tsala swi basa naswona swi hlayeka hikuva loyi a makaka phepha ra wena a nga fanelanga ku va a ku teka u ri munhu wa vusopfa hikokwalaho ka matsalelo ya wena yo ka ya nga vonaki. Loko u tsala xikambelo, tsala swi vonaka naswona swi hlayeka. Landzelela matsalelo hinkwawo na swinawanawana swa matsalelo swa Xitsonga. Tsundzuka leswi. U nga hlanganisi kumbe ku hambanisa marito laha swi nga fanelangiki. Sweswo swi nga endla leswaku u tsemeriwa timaraka. Sungula xivulwa xa wena hi leteri lerikulu ivi u veka hiko emakumu ka xona. Mafunghelo na mapeletelo swi na nkoka swinene. Mahlanganiselo na mahambaniselo ya marito na swona swi na nkoka swinene. Tekela leswi enhlokweni, Ndzimana yin'wana na yin'wanyana yi yimele nhlokomhaka ntsongo yo karhi. Papalata ku vulavula hi tinhlokomhakatsongo timbirhi eka ndzimana yin'we. Loko u heta nhlokomhaka yo sungula, nghena eka nhlokomhaka ya vumbirhi kambe eka ndzimana yintshwa. U nga kayeli, subscribe na hina namuntlha leswaku u nga hundziwi hi tidyondzo tin'wana ta nkoka. Avelana na vamakwenu leswaku na vona va ta tiva hi chanele leyiwani ti tele tidyondzo leti u nga ti kumaka eka chanele leyiwani naswona tidyondzo hinkwato ta kumeka naswona ta xavisiwa loko u ti lava vuxokoxoko hinkwabyo bya maxaviselo na maxavelo ya vhidiyo leyiwani byi kona kwala hansi ka vhidiyo